Hogir Berbir nivîsî, Wesîyete, Rojek ji rojan apê min Şêx Qasim li min geriya û xwest bibe mêvanê min. Min jî hema ji malê xwest ku şîveke xweş ji bo apê min amade bikin. Dem diherikî û ber bi êvarê ve diçû. Apê min derbasî mala me bû. Hînî rûniştibû, telefona xwe derxist û got, Biraziyê min mewlûda ku tilkan daniye, ji kerema xwe re werin. Bi vê gotina wê re çend mêvanên din jî li şevbêrka me zêde bûn. Yek ji wan mêvanan Elî Roşatî bû. Min ew cara ewilî didît. Lê deriyê mal û dilê xwe jê re vekiribû. Têjiya xwarinê li erdê hat raxistin, xwarin hat danîn ser û em bi hev re li ser sifrê rûniştin da ku bixwin lê mêvanê me Elî Roşatî tevnegeriya, ji cihê xwe neliviya û rasta rast got, Ez naxwim. Min jî bi dilekî safî û mazûbanî jê re got, Heyran, tu çima naxwî? Xwarin ji bo xwarinê hatiye ser vê sifreyê û qismetê te jî tê de heye. Na, ez nanê apocuya naxwim. Ev ji ku derket? Sedema vê helwestê çi ye? Ez tirkêşçî me. û tu jî apocî, ez nanê te naxwim. Civata li dora me ji xwe re dikeniyan û xwarina xwe dixwarin. Lê Elî Roşatî li ser sifreyê rûne niştibû. Peyvek ji vir dibir, yek ji wir dianî. Gotinên xwe tûj dikir. Dew dişande min û pê re min diêşand. Çav li serê min sor bû. Min hew debar kir û got, Derdê te çi ye? Tu hatî mala min ku bi min re şer bikî? An tu hatî mîna mirovan şevbêrka xwe bikî û biçî? Ez hatime şevbêrka xwe bi te re şer bikim û biçim. Hema wiha? Belê, hema wiha. Hêrs di dev û pozê min re difuriya. Nizanim ka çi bêjim jî. Bi gotinan em bi hev ketin. Yek ji min, yek ji wî. Gotinên dijber û tûj xwe didan der û dawiya vê pevçûnê ne diyar bû. Sebr û hedan li min nemabû û min nikaribû ew ji mala xwe biqewiranda. Ew jî gihaştibû wî qenheta min û pê re tiliyên xwe mîna yên Tirkêşiyan bilind dikirin, dixist nav çavên min û heqaretên xwe didomand. Hey nanê min nexwar. Tiba vekî rûnişt û paşê rabû. Dema çû jî jiya xwe nehat xwarê û bê xatir meşa xwe domand. Min jî hirsa xwe di nava dilê xwe de jenand û bêdengiya xwe daqultand. Ji wê rojê bi şûn de ne min ew dît û ne jî wî min dît. Sal di ser re derbas bûn. Temen ji kîs demê diherikî û min ew bûyer bi yekcarî ji bîr kiribû. Rojek ji rojên Xwedê ku di wê roja xêr ji xwe nedîtibû de telefona min lê ket. Dengê li ser xetê bi lez got, Zû biçe ambulansa komeleyê hilgire û were zanîngehê. Çi bûye Apo xêr be, kê rehmet kiriye? nesekine û zû were. Bêçare ketin nav pirs û galgalan û min berê xwe da komeleyê. Min birayê xwe Cemal girt kêleka xwe û me berê xwe da zanîngehê. Berdêr yê cî mirî şuştinê. Çawa ji ambulasê daketim, min xwe gihand apê xwe û got, Xêr e apo, kê rehmet kiriye? Elî Roşatî rehmet kiriye, rehma Xwedê lê be. Lê wê ji min wesiyet kiriye. Divê tu wî bibî Roşatî û em ê li gund bi nax bikin. Çima ez? Ewqas heval dost û mêvanên wî hene, bila pê re biçin. Na, gotiye divê tu bê wî bibî. Mecbûr mam, min xwest li vir dilê apê xwe bihêlim. Ez li benda darbestê mam ku bînin û li ambûlansê siwar bikin da ku em berê xwe bidin gund. Piştê çend kêliyan Darbestek anîn ku alekî mezin lê hatibû pêçan û ew xistin ambûlansê. Bi dîtina vî tiştê re çavên min fireh bûn. Raste rast berê xwe da apê xwe û got, Apo ev çi ye? Wesiyeta wî ye. Ez di wesiyeta wî de jerdîn im, ez nayêm. Baqil be! Bêedebî neke û bila kesek bi me nehese. Miriye çûye. Dê sar bibe em bi rê kevin. Apo made Musa ye çima ez? Û ev ala li ser darbestê. Ewî wesiyet kir û got, Divê mazûbanê şeva wî ya bêyom darbesta min a bi alê xemilandî bibe gund û min bi nax bike. Çend nas û dost jî ketin navberê. Gotim peyva apê xwe li erdê nehêle û wesiyeta mirî bi cih bîne. Em bêjin ev jî qedira min e an ya wî ye. Min û birayê xwe mil da hev. Li pêşiya ambulasê siwar bûm û me berê xwe da gund da ku Eliyê Roşatî bispêrin axê. Heta em çûn gund, çavekî min li rê bû û çavê din li derbesta bi al bû. Bi van hest û vê derûnî em gîhaştin gund û me ew darbesta wî ya bi alê xemrandî spart axê. Ew mir. Lê ev wesiyeta xwe mîna bîranîneke kûr û tijî birîn di jiyana min de hîşt û çû.